Laṣel n ddunit, ixef wis sin. Akka i yekfa wexlaq n igenni d lqaɛa akked wayen merra i ten-iɛemren. Ass wis sebɛa, Illu yekfa ccɣel-nni yexdem. Dɣa ass-nni wis sebɛa yesteɛfa si ccɣel akk yexdem. Illu iburek ass wis sebɛa, iɛzel-it d imqeddes. Axaṭer ass-nni i yesteɛfa Yillu, Nekfa ccɣel-is deg wayen akk i d-ixleq. Atan wamek i teɛmar ddunit mi d-ttwaxelqen igenwan d lqaɛa. Asmi i d-ixleq Umeɣlal Illu igenni d lqaɛa, imir-nni, ur ɛad i d-telli ṭṭejra n lexla di lqaɛa. Werɛad i d-imɣi leḥcic di lexla, axaṭer Ameɣlal Illu ur d-ifki ara ageffur i wakal, yerna ulac amdan ara ixedmen akal. Lameɛna yuli-d yiwen n wagu si lqaɛa, issew wakal merra. Ameɣlal Illu imessel-d amdan seg uɣebbar n wakal, isuḍ-as deg wanzaren nnefs n tudert, Imiren yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren. Ameɣlal Illu yeẓẓa yiwen n leǧnan di Ɛiden, ɣer tama n ccerq, yessers dinna amdan-nni i d-imsel. Ameɣlal Illu. Yessemɣi-d si lqaɛa mkul ṣṣenf n ṭṭjur iɛeǧǧben i tmuɣli, yelhan i wučči. Issemɣi-d ṭṭejra n tudert di tlemmast n leǧnan, irna-d ṭṭejra n tmusni n lxir akked ccer. Yiwen n wasif yeffeɣ-d si Ɛiden i wakken ad issew leǧnan. Syenna yefreq ɣef rebɛa n yisaffen. Yiwen seg-sen isem-is Ficun, izzi-d i tmurt merra n Ḥawila. Anda yella ddheb? Ddheb n tmurt-nni yeṣfa. Yella daɣen di tmurt-nni bdilyum akked weẓru n unix. Asif wis sin, isem-is Ǧiḥun, yezzi di tmurt merra n Kuc. Asif wis tlata, isem-is Ḥidiqil, yettazzal di ccerq n Acur. Asif wis rebɛa d Farat. Ameɣlal Illu yeddem-d amdan-nni, isers-it di leǧnan n Ɛiden i wakken ad t-ixdem yerna ad t-iɛass. Ameɣlal Illu yumeṛ i umdan, yenna, Tzemreḍ ad teččeḍ si ṭṭjur meṛṛa n leǧnan-agi, lameɛna si ṭṭejṛa n tmusni n lxiṛ akked cceṛ ur teţţeḍ ara, axaṭer asmi ara teččeḍ seg-s ad temmteḍ. Ameɣlal Illu yenna, Ur ilhi ara i Adem ad yili weḥd-s, ad s-d-xedmeɣ tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ameɣlal Illu imessel-d seg wakal kra yellan d lḥiwan n lexla akked ṭṭir n igenni, iwwi-ten i Adem iwakken ad iẓer amek ara sen-isemmi. Akkenni i isemma Adem i lexliqat nni yeddren, yettusemman, Adem ifka ismawen i kra yellan d lmal, i kra yellan d ṭṭir n igenni, i kra yellan d lḥiwan n lexla. Lameɛna amdan ur yufi ara i yiman-is tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ameɣlal Illu isseɣli-d af Adem yiwen n naddam d ameqqran, dɣa yeṭṭes. Ikkes-as-d yiwen n yiɣes seg ubeṛdi, imiren yerra tacriḥt akken i tella. Ameɣlal Illu ixdem-d tameṭṭut s yiɣes-nni n ubeṛdi i d-ikkes i Adem. Dɣa yewwi-yas-tt i Adem. Adem inna, Tikkelt-agi d tagi i d iɣes n iɣessan-iw, i d tacriḥt n tecriḥt-iw. Ad tettusemmi tameṭṭut. Axaṭer tettwakkes-d seg urgaz. Ɣef wayagi, argaz ad yeǧǧ baba-s d yemma-s, ad ilsaq ɣer tmeṭṭut-is, dɣa ad uɣalen d yiwet n lǧetta. Adem akked tmeṭṭut-is llan i sin ɛeryan yerna ur setḥan ara.